Hemmäňize salam dostlar. Bu gün urok kiçiräk bolar, ýöne size esasy bir zada öwretjek bolýan. Şu gün köpüsi e, probelli probeller HTML-de işlemeýär diýýär. Bu dogry sebäbi HTML maksimum bir sany probel kabul edýär. 2-3 sany probel goýsaňyz, seregini bir probel bolýar. Geliň, işe girişeliň. Index html dip döredeýin. Mende Visual Studio Code açyk dur. Sizde eger açyk däl bolsa açyp ýazarsyňyz. Index html

Ine serediň mende uje ustanowka bolan ol programma. Ine elm emet durda. Şu mun kömegi ören güýçli kömegi bar. Näprimýer ine men ýaňy ýazdym. Ýüzlenme belgisini enter basdym. Uje hemme zat çykdy da. Şonuň ýaly näprimýer men p-ni basyp enter bassam uje p tegi awtomatiki özi ýazýar. Ýene bir gowy zat, size köp tekst ýazjak bolsaňyz bir ýerden copy paste etmek hökmany däl, prosta lorem diýip ýazýaňyz, rybny tekst diýýärler orslar muňa lorem. I siz enter bassaňyz gidýete Ýedi bir on on beş sany söz çykýar. Ýöne bir gowy ýeri loremden soň siz köpeltme goýýaňyz. I näçe söz gerek bolsa özüňiz ýazyp bilýäňiz. Näme men 100 söz ýazsam ine. Ine. 100 sany söz alýan. 1000 ýazaýdym aýdýan. Ýok 100 eken. Ine 10 10 ýazsak, näme Köpeltmek on. Näme üçindir ýa köp goýupdy men düşünmedim. Ha, düşündim. 10 sanak sözden 10 gezek ýazdy. Soň üçin biz köpeltmek goýman prosta 10 ýazýarys we 10 sanak söz alýarys. Ine, gördüňizmi? Indi bu günki uragyň maksady geliň şuny 30 edeliň. 30.

nerazrywny probel diýada eger biz şuny ýazsak html-iň özi düşünýär şu ýerde hökmany suratda probel goýmaly diýip ýagny men ýazdym-a köp probel şoň ornuna ine bir probel ampersant NBCS, NBSP-da soňam nokatly otur goýmaly. Şul aňladýar, spesialnyý simwol aňladýar, probel, bir probel goýulýar şu ýerde diýip. Eger biz ýene birini goýsak, ikisini, üç, dört, bäş, alty sany probel hökman bolaýmaly stranisada. Geliň göre, bot, indi alty sany probel bar şu ýerde. Muny köp köp praktikalarda köp kömek edýär ulanmak hökmän ýaňky köp saýt ýazsaňyz duşup gelersiňiz käbir ýerde şular örän zerur bolup bilýär. Gelnim ýaňky aýdyşymyz ýaly enter göreliň enter barmyka spesialny simwol enter üçin. Mhm. Indi seredinle başgada kän simwollar bar islän simwolyňy ulanyp bilersiňiz. Naprimer şuň ýaly html kody ýok bolsa disliçni kody bar indi ol kody bar. Ol kodyny goýsaňyzam hökman işlär. Naprimer indi copy bar. Copy. Köp saýtlaryň aşagynda durýandyr gören köp göreniňiz bar bolsa bilýänsiňiz. Ine, uje bärde dur şu znak. Bularyň aýdýany spesialny ýaňky HTML simwollaryň kömegi uly. Köp ýerde gerek bolýar, sebäbi ya surat goýmaly bolýaňyz, oň üçin surat hem köp agyr bolýar, saýdyňyzyň zagruzkasyna ýene-de täsir edýär. A tekst, tekst tapmak kyn. No, şuna kopirayt diýilýär-de. Düşünýän bolsaňyz. Registrasiýa üçin many irek. Ine bu trade naprimer znak targowy marki. Köp zatlar bar. Ine şunu al köp saýtlarda görensiňiz ýaňky poisk gözleg ýemesi bar. Lupasy. Şolar şu kodlaryň kömegi bilen goýulýar. Bu şu stranisa girseňiz köp html web.ru html symbols.php dam Şu stranisa girýäňiz i aly berýäňiz ine ne rawno we takmynan we üç rawno kök we obşem köp bärde hem zat ýöne men enter tapmadym tapsaňyz ýazyň kommentariýada sebäbi seredip otursaň most bardyr sebäbi wagt ýok daň hemmesini görüp geçirjek bolsaň men obşem urogyň manysy şu zatlaryň bardygyny size ýetirmekçidim. Indi ýene bir aýtmak aýtjak bolýan zadym prebela näme etdik düşündik. Ha. Köpsi köp soraýan şu sıçanyň şuň üstüne ertende gapdaldan bir hat çykýar diýip, şony nädip goýup bolýar? Ol HTML atribut da ýaňky ady title Köp brauzer, her brauzerde her hili işläp biler şonuň üçin men hro a Yandexde görkezsem mende başgaça bolar siz Chrome etseňiz size başgaça. Şu ýer ýazaýlaň. Bu bir söz diýeýin. Indi ýöne şu title hemme hemme teklerde işlemeýär. Naprimýer PD işlese IMG-de naprimýer işlemeýär şu. Geliň göreliň pode işlärmika. Ine menä nu şu hemme tekiz bir p nyň içinde du şoň üçin haýsy ýerini ertsemem şol işlemeli hä men syçany ertýän. Ine. Görýäňizmi bu bir söz. Soň ýene öçüp gidýär. Haçan üstüne missiýon ertende işleýäne bu bir söz. Bäri erteýin işleýä, bäri erteýin işleýä, bäri ertgen işleýä. Haçanda syýany aýyrýan i söz öçüp gidýär. Bu köp ýaňky köp ssylkalary basmazdan öň düşünesiň gelýär-de şu näme näme manyny berýär, şuny bassam nirä geçip gidýär. Şonuň üçin şu title atributyň kömegi köp degýär. Görýäňiz, Nätdiler, bu Google diýip durýar. Hä, basmaýaňyz, men Google-a geçjek däl diýýäňizde. Iş oňňalak. Ýene soňky aýtjak bolýan zadym, köpüsi soraýar şu IMG diýen tekde. Şu IMG teginde diýýärler. Alty ulanmasagam bolýar diýýär. Sebäbi alty ulanmasagam işleýär diýýär-de köpüsi. Olaň aýdýany dogry surat çykar sere alt ýazmasaňyzam ýöne altyň edýän kömegi dogrymy aýtsam uly sebäbi naprimer alt alt näme atdiýse diýýä näme jogap berýä alt alt eger şu ýerde ýazan suratyňyz Bir haýsy bir sebäpden saýtda zagruzka bolmady diýeli ýa bir döwüldi ýa bolmasa bir zat boldy i siz surady görüp bileňizok ýaňky ulanyjy saýtyň ulanyjysy saýda giren adam görüp bilenok näme suratdygyny şol ýerde-de alt kömege gelýär eger şu surat şu ýerdäki surat açylmadymy biz şu ýerdäki suradyň adyny ýazyp bilýäris bu ýerde kitabyň suraty bar. Bardy diýäýdim sebäbi haçanda şu surat işlemese alt işleýärdi. Şu alt atribut işleýär. Haçanda şu ýerdäki surada bir zat bolsa. Şonuň üçin öten zamanda ýazdym bardy diýip.

Häzir lýuboý bir surat alaýlyň. Kopirować adres ssylka bolmaly, adres izobraženiýa. Aldyk. Indi koda ýazýas. Şu ýere reşetkaň ornuna ýaňky alan adresimizi görkezýär. Saýda berýär, açyldy. Görşüňiz ýaly ýaňky altyň iznaçenesi ýok bärde. Word alt näme üçin ulanylýar saýtda? Bu günki aýtjak bolan zatlarym şular. Galan uragy indiki sapaklarda dowam ederis. Hemmäňize sag boluň. Hoş.